Ok en gima yot ahinya mondo iyud janyuol ma chung' gi nyathine moso nyathine ma nyako kodonjo e industry mar thum nikech ji mang'eny okawo ga ni weche mag wer, weche mag thum gin weche mag kethruok. Lakini king'iyo mos waneno ka Talanta kata mich ma Nyasaye omiyo ng'ato osegolo ji mang'eny oko. Waseneno nyithindo manyiri modago ngima maber, ringo gi gechegi, ogero ne jonyuolgi udi nikech talanta mane Nyasaye omiyogi. Sani nitie nyako maya Kitale miluongo ni Demwa Facebook, ogero ne min-gi ot malich mana gi pesa moyudo en mich mane Nyasaye omiye kata talanta mane. Ang'o ma nomori kuom nyari ni momiyo ne amua ni mondo ichung' kode, iwuoth kode kendo isapote e yorege mag wer? Athinan mm. nokawo rangi mm. kijajuok tinyuolwa ng'ama Nokawo range, nakawo range minwa to achako kawo rangena. Koro ka minwa ne jawer to an be anyuola jawer. Koro ka nyocha ndalo ma koro ndalowa mane waticha kane itimo siasa e Kasipul Kabondo nyaka koro obedo Kasipul Aparo ni josiasa ong'e ni an e jawer lit chakre dho sondo Mhm. nyaka watundo kodera. Mhm. Koro ajawer. Mhm. Awer nyaka State House, awer kamoro amora Nairobi. Mhm. To koro nyathi matin ni Mm. okawo wendo Mhm. nadwa nyuole Mm. ka wadhi wer Nairobi. Nidhi we Nairobi kipek. Eh, kae to muocho wuok ka gi kor yo. Ehe. Okaya nyaka. Ewe matoka. Kawa ni matoka. Ehe. Koro iye no le na le ne koro baro ndasi ni da nyol kiricho. Mm. Achaka ngina ngina. Mm. Kwa tundo kisi na nyalo nyol kisi. Mhm. Kwa tundo nyaka ka. Mhm. Koro eri ya tija we. Banya tija we. Gini ya juwe. Okao kitu me. Mhm. Koro nomiyo nochako wer, nodwaro nower kapodo otin kabisa to an be ajiwe ni gik machalo wergerego mm. ok gibiro hum ah, gibiro dhi nyime dhi adhiya sikul mm-hmm. kisetimo form four mm-hmm. gimoro wanane kuma ichiko mm-hmm. emomiyo ka koro noparo na wach wendeno to nomora ni oyo gini asegeng'o mang'eny mm. samoro ene kama nyasaye nowaloni mm. ninyalo yudo wananga moro irwako kok kik tami ndalo mang'eny an ndalo noserumo kinyalo wer dhi wer. Mm. Koro kaka ne koro ayudo thuolo mawacho nego ni mondo amany ne kaka onyalo wer. Emomiyo koro amwa abiro ka. Eh, mondo ayud kaka onyalo timo. Eh, kaka onyalo timo wende ne ni uh-huh. mondo juoke mar wer ni uh-huh. koro bed juogi mopie nikech gimoro ka idi ka juok To kiido eka jajuok winjo maber. To kapod oidi to itamri ido, inyalo wuotho wuotho e mier kimanyo nyathi moro miyud ka chiemo mondo iyier. Koro kawuono ne akele mondo ojuoke opie. Koro wuon gi pod nitie? wuongi nosetho. Mhm. Koro eh, ng'enyne nitie owete gi wuongi moko ka yueche moko mantie ka yuechegi kata joma mine wetegi mosiepegi mong'e ni nyathini ma nyako wer kendo isapote mm. gikawo wachni nang'o? Ne ok alandonegi. Oh. Gima nomona lando mhm. Tinde moko nitie ma nyalo go temperature ni kata gimoro maber minyalo yugo godo gimoro to ginyalo gayi ma ok itim mano. Koro emomiyo nawacho ni ok naol te, akwongo adhi to Timo. kosetimore ko to ka Nyasaye oyie mowuok maber to koro jomoko penjo to neno, jomoko be winjo Koro bi obed kamano osedhi mbele. Eh, nikech jomoko nitie mane nyalo gayowa maketh pachwa kode no. To nasetame ndalo mang'eny. Koro nadwa ni pachwa ne oti kanyakla. Eh, Ah, Mano eh, be paro maber. Koro wan be kaka Kupina Records, kaka Rico Africana, Waseneno effort miseketo kendo wan be wasingo mondo mi wabwa konyo achiel ariyo adek ma wanyalo konyo mondo mi mich mare ni odhi mbele nikech kiyudo nyathi ma ma kaka osepimo na stoche ni onenore ng'ama nitie gik mang'eny ma dino timo lakini juogi okete mana ka gini nyise mana ni kae ma samoro kae ma Nyasaye nosingo ne mm. ni chieng' moro ni goli oko mm. kata ngimani duto chieng' moro ni ket mana chae gi mkate e mesa kowuok gi e yore mar welo. Mm. Koro mani ne bedo mana gi chuny ma ing'ono wadowa korka korwa kaka ojende wetege jok mochopo kuomgi mokwongo wasingo mar biro timo ma wanyalo timo mm. kwariwore kodi mm. mondo mich mare no nenre ne ji duto. Mm, mano an bende dagonu erokamano nikech onge gima ng'eyo e studio onge gima ng'eyo e odni kata achiel minyalo gologo nying ng'ato oko koro an awinjo to koro kawinjo to nyithindo matindo olokore jokora eka gira mar ng'ama ng'ogo nodhi ka uru to ka ok ariwora kodu to ok anyal yudo ber nikech akelo ng'eyo ma ago dala to ng'eyona no ok nyal chora. Koro mano emomiyo an ayiengora kuomu ni munyalo timo mondo mi kik ang'a moti ji nyiera. Okawo nyathine otamo ni ok onyuom odhi odag gi chuore, oketo nyathini dhi wer. Koro mae e gima dang' amorgo eka nyithindo matindo gola oko mm. to an be dang' amor nikech kata ok aneno ber ndalo mabiro to nyathi onogo ma ne werni konyalo neno ber wendene mm-hmm. to kata koro athota moro amora e dier ka mm-hmm. eh, eh. Ah, ndalogi ma niwergi mm. niwero wende aina mane an nawero dudu Nyawero Odudu owalo ne ok twe owalo e yomba oh, owalo ne chon kabisa kapok onyuola oh. koro an nawero awera gi lawa kama mm-hmm. to an gi peke magoye lweta kamae ago kama mm-hmm. ago kama mm-hmm. koro peke nani ema nagoyo tawer ago peke tawer to joma puonjo peke be nitie mondo koro ka wan jomoko buora to peke obi owinjre e iwer Oh. Eh, mano kaka natimo. Sama wuoyi nitie janyuol moro dala man gi nyathine machal gi nyathine ni. Mm. Lakini obede michne ni kendo ok ogombo ni mondo nyathine otim gima chalo kama. Advice mane minyalo miye? Ok ne ka yiero mano momiyo kata ji golo mier mondo tich gini biro timo dala ji tich ng'ama chielo maki. Koro ing'e ni ng'ato nitie ma wer rachne saidi ma kata dobed gi kiboko nyalo chwada ka kendo nyathi e wer ka. To nitie ng'ato ma wacho ni an to berna kabisa gima min Saron otimo to gima nitie pesa motama kama yude. E, nitie ng'ato ma jakora to pesa motame kama oyude. To nitie ng'ato bende ma nyalo gombo gima kama to ne ok omiye talanta mar wer. Ok onyal wer. Ee. Aya, erokamano kuom thuolo ma ikawo mar biro limo a e studio biro limo nyari kar timo weche motimo mag wer. Ee. Koro eh, asante sana tu